Konna ħa nagħmlu eh, il-mhux grande, mhux grande fratello.
Ma dak il-wiju kol kien jagħmluh. Mela.
Dik ġennata kienet. Tagħmel eh, Kemm li Pier kien jagħmlu dak jew. Le, dak huwa tagħmel ieħor wara. Li segwih, speċa. Eh, le, madam kien- kien meta kien beda l-Grande Fratello, ħana konna għamilna wieħed jismu mhux Grande Fratello. U kien hemm Sandro Għalija fih Sandro Ketkuti. Le, ma dak kien kien eh, reality show fuq l-Ewropa, dak iva le ma nafx kien jismu. Fuq jekk fajna skoss indeċiżi eh. u rridu jiddeċidu jekk hux tajba l-Ewropa le. Le, li kont ngħidlek huwa li kont insomma wieħed minn dal-programmi li kont naf x'ġieħel għalih minn dak li ifisser stop sleep. Mhm. Taf kif jgħidu stop leave, għandna konna niċċajtaw stop sleep. U kont ħadd u kont ħadd tissaqqu miegħi. U niftakar Peppi għalli, għalli xieġifiri s-saq, u għalli minna nardu għaw, u minna f'kemra għad fuq u. U. Imma, imma,
xkienet, xkienet jiprofa jinferixxi li wieħed m'għandux jolqot fuq ix-xogħol, jew li mela jiena xi intom il-sira tiegħi li ħatolqdu ma tarax eh, xkienet jiprofa. I think a bit of both.
U insomma, u niftakar darba minnhom eh, kont eh, Mort norqod f'xi hekk f'xi tlieta, kellu jiġi Peppi biex għadu ma ġiex, qgħod ngħidlu inti ġej, għidlu għidlu għandi ngħas jiena. Qalli qalli orqod naqra, qalli issa qalli xi niġi nqajmek. Qalli imma ħallili l-bieb miftuħ, qalli għax m'għandix ċavetta. Allura jiena bbażżajt il-bieb t'isfel, ħallejt il-bieb ta' fuq imxexxaq u mort norqod jiena. U f'ħin minnhom inħoss xi ħadd itini bis, itini bis-sieqek u torġ f'wiċċi, ma nistax, diżorjentat, ma nafx x'ġara, u sibt tliet pulizija fuqi. Qaluli hawn x'qed tagħmel? Għedtilhom rieqed jiena. U mbagħad għedtilhom, għedtilhom, għax kien hawn il-bieb miftuħ, dak ħasbu li daħal xi ħadd jisraq, talgħu, Sabu, ek, u sabu, u sabu li li jem. Għax għajt jisraq ħabrejk.
Ħabrejk.
U ma spiegħajtillom li ħallejtu miftuħ għal-Peppi. Jien niftakar, niftakar, eh, jien kont naħdem ma'kom dak iż-żmien kont norganizza l-istrina. U inti kont għamilt dan il-video spoof tal-istrina. Eh, mela, dik dik. Mela, mela, mela, tajba di.
Konna fil-mjena, konna veru għajenin. Eh. Um, u kennet kien, konna fil-mjena li xurxin u għamil fija kif un bad il-peppi kif tista ma ċempilx. Dawek kolla mandra jiklu l-skrept tal-pizza. Imma ħanejdlek.
Oħra ta' dak, oħra klassika din. Kellna minn, jalla kienx. min jista' min jixtri ma jista' jkun kien dibattitu bejn Fennek Adam u Sant. U le kien dibattitu fuq l-Ewropa meta meta Sant kien bojkottja xarabank u aħna biex nżommu kemm jista' jkun ibbilanċat il-programm Konna naħdmu overdrive u nanalizzaw l-speeches kollha ta' Sant. Naqsmuhom f'tapes skont suġġetti, ġifieri Sant fuq il-bidja, Sant fuq il-dak, Sant fuq dak, Sant biex jekk waqt diskussjoni badnija fuq il-basal, up, insibu biex il-Labour avolja kienet jibbojkottja l-programm, xorta ntuh vuċi biex il-programm inżommuh bilanċjat, għax huma l-iskop tagħhom kien biex jiskreditawk ma tmurx hemmhekk biex inti tinstema' Nazzjonalist allura n-nies ma jarawx. Imma aħna għax ħdimna triplu tal kemm kellna naħdmu biex insellestu dan ġili kelli 22 tejb biex żajt li ta' jiena u biex tagħmilhom dak it-tit il-ħin. Kellna wieħed minn dal-programmi, allura kont tagħmilt jiġifieri xi maratona xi 27 eh, sjam qajjem naħdem. Ok.
Allura xi kultant tmur għax-xogħol. Xeta kellek għadha kien
20
A 20, 27, 26, 27, minn ek, late 20s. U, u kienet waħda minn dawk minn dak li titħol għax-xogħol jinna fl-erba, minna li l-erba ta' xi ħadd mur id-dar, u tispiċċa tibqemmek sal-ġimgħa għal xarabank. bl-istess ħwejjeġ li tkun ġejbija għax ma tkunx pjanajt. U niftakar kont sejra l-programm u qed ngħid li qatt ma nistax immur hekk li rħat inten. U għatħani hu xawer ta' malajr, veru nerġa' nilbes l-istess ħwejjeġ li kelli ma l-inqas tħossok naqra l-inqas nofs naqra iktar nadif. U Neħħejt il-ħwejjeġ poġġejthom fuq is-siġġu, għax aħna by the way l-uffiċċju dak iż-żmien tant kien kabar kiber li t-toilet kellu s-siġġijiet u konna nagħmlu l-meetings hemmhekk ukoll. U poġġejt il-ħwejjeġ fuq is-siġġu u ħadd ħadd għas shower għax ix-shower kienet fejn kienet tiddendel, banju speċi ta'. U x'imkun kontiela żlaqt u mort naqbad mal-viti. U ġiet fidi. Bl-ilma ħiereġ minn mal-ħajt. Bil-pressa beda l-ilma sejjer fuq il-ħwejjeġ, l-unika ħwejjeġ li kelli bdew jixxarbu, allura l-ewwel li għamilt. U wieħed jaħraq u l-ieħor kiesaħ, allura sejjer hekk jiena biex ma. U baqbad sapuna, baqbad sapuna u daħħaltha fil-misħun. biex inżomm il-pressa, bl-oħra miltek u neħħejt il-ħwejjeġ biex ma jixxarbux, u mbagħad poġġejt is-siġġu qudiem l-ilma biex jaħbat miegħu u ma jmux barra nkalla jimli kolli minn barra, u mbagħad mort biex nagħlaq il-main u naf li l-main kien fuq il-bejt biex tagħlaqlu il-dak. Il-bist il-boxers jiena, tlajt fuq il-bejt, għalaqt il-main, u niskofri li sakkart ruħi barra. Allura jien bil-box, bil-boxers fit-terazzin. Aw, film dak, ħabbat il-taħdejja, ħallu li ċempel, ċemplet il-Mr. PJ, Mr. PJ ġi jiftaħli. Sadat tan Peppi jirrabja, kum ħaddu, kum ħaddu mġej. U xejn qed ngħidu l-obli sar ħadd beda jemminni, għax it's too far fetched biex temmina. Insomma, wasalt. Ma kienet one of those Kif ikun hu dal-proġetti madonna iwasluk biex tagħmel affarijiet li qatt ma kont immaġina li li. Xi ħaġa diskustanti dakinhar li għadni traumatizzat li meta tlajt nagħlaq il- tlajt nagħlaq it-tab tal-ilma ninduna li t-tank għax dan ħden tank kien il-bejt, it-tank kellu latu mhux fuq, u mort u xi mort nagħlaq latu insib ħammima mejta fit-tank, fit-tank.
Ġifieri kont qed Min jaf kemm ħsil snini bih dak l-ilma. Ja. Ehm, Tista' tistaqsik, ehm, biex x'kien jipperswadikom, ħanaslu għalija ħasna, ehm, x'kien jipperswadikom Dak iż-żmien li tkunu daqshekk investiti f'Xarabank. Għalfejn? U nixtieq nżid magħha jiena. X'kien x'kien iżommkom? L-adrenalina jew pjaċir? Kontu tieħdu pjaċir tagħmlu erbat ijiem bla waqfien?
Tkun fija tnajlek jien minni meta nagħmel oġġett irridu irrid naraħ sal-aħħar u rrid naraħ isir kif suppost. Hemm dak l-element ta' perfezzjonizmu. Meta għandek inti limitat bil-ħin, minn dak li taf li ma tistax you cannot slack minn dak li trid taħdem fuq. U anka xi kien sens ta' kumraderija wkoll biex ma tistax. Tistax kun inti li tmur lor. Kont ħossa dil-gilt li speċa kulħadd għadu għaddej għax dik meta konna naħdmu aħna ġifieri meta konna naħdmu dak dik ir-rata dik kienet tkun vera kera li inti taf li inti lest minn xogħlok, ma kulħadd għadu għaddej. U tibda tajt ma jien ħanajdilhom li sejjer. Kif nista' ngħidilhom li sejjer? U l-iktar l-iktar ara ma tistax tirrabja ma' Peppi ta' kemm ħadmek għax huwa ħadem iktar minnek. Ħalli xi min jaf kemm il-darba ngħidlu ħa nurih feature, nurih feature u jorqu nsibu.
Mela, tlaqna?